Fyddwch chi'n cydnabod fod tueddiadau gwylwyr wedi newid yn mwy yn gwylio ar-lein? A sut mae Ysbryd y Rec yn mynd i ymateb i hynny yn y dyfodol? Wel, yn sicr, mae yna ma gynnydd sylweddol mewn faint o bobl sydd yn gwylio teledu ar-lein y dyddiau yma. Mae hynny fwy, fwy ymhlith y genhedlaeth iau, efallai, nag y genhedlaeth hŷn, felly mae yna cael cydbwysedd, ond mae hwn yn duedd y gynyddol. Felly, un o'r heriau sylfaenol i S4C ydy sut mae darparu ar gyfer hynny yn synhwyrol gyda'r cyllid sydd ar gael. Pa fath o ffyrdd ydych chi'n ystyried, falle, mynd yn fwy at yr ar-lein? Falle fydd cyfnod Lle fydd am- Esbyrec ddim yn dilyn amserlen efalle? D- Dwi'n gweld hi'n anodd rhagweld amser o fewn y deg mlynedd nesaf pan na fydd na uh, amserlen liniol. Uh, uh, achos um, mae'r ma cwestiynau yn fwy yn ymwneud o fo faint o'r gwasanaeth lluniol sydd yn mynd i fod yn, yn ail ymwosiadau. Achos dyna beth sydd yn achosi, beth sydd yn tynnu'r gwariant ydy faint o'r rhaglenni gwreiddiol dach chi'n neud, nid yn gymint dach chi'n llenwi amserlen miniol neu beidio. Felly dwi'n rhagweld um, gwasanaeth lluniol am y ddeng mlynedd nesaf, ond defnydd cynyddol o, o'r hyn sy'n mynd allan gyntaf falle ar y gwasanaeth lluniol a'r blotffarmau digidol ar-lein. Nawr, wrth i'r defnydd digidol gynyddu, mae hwnna'n mynd i ofyn cwestiynau ynglyn y math, ynglyn â'r math o ddeunydd sy'n cael ei gomisiynu. a falle y bydd 'na bwysau cynyddol i newid y math o ddeunydd sy'n cael ei gomisiynu. Dyn ni eisoes yn cychwyn gyda, yn arbrofi gyda pump ar hyn o bryd, sydd yn bytiau byrion, byrrach na rhaglenni teledu arferol, ac wedi targedu cynulleidfa benodol. Wel, ar ddiwedd y tri mis o arbrawf, mi gawn ni ryw syniad o faint o ddefnydd sydd wedi cael ei wneud ohono fo, a mi fydd 'na bwyso a mesur ynglyn â, â, â'r cyfeiriad yma. Ond mae yn bwysig yng nghyfnod uh, yr adolygiad o S4C sydd yn digwydd yn y flwyddyn newydd, bod, bod na edrych yn, yn eitha pell i'r dyfodol er mwyn gosod seiliau rwan sy'n caniatau i ni wneud beth bynnag sydd angen i wneud i gyfarfod â gofynion y dyfodol fel bod y Gymraeg yn bresennol ar yr holl blatfform. O'ch chi'n sôn am cyfnod treial, cyfnod fath o ymgyrch, rhaid cyfeirio nôl at yr is-state le, Yy pa fath o wersi sy 'di ca'l eu dysgu o'r ymgyrch yna nôl dechre'r flwyddyn? Wel d- dwi dwi'n meddwl yr wers f- fwya fysen i'n cymryd oedd yr angen i sicrhau gwybodaeth ymlaen llaw ynglŷn â beth oedd yn mynd i ddigwydd a beth oedd y bwriad. Dwi'n meddwl bod a gamddehongli o beth oedd beth oedd y bwriad. Yym dwi'n meddwl bod yy sicrhau bod 'na wybodaeth am is-deitlo yn enwedig yy ymysg gwylwyr di-Gymraeg, ac yy dwi'n rhoi sylw arbennig i gartrefi iaith gymysg, lle mae rhai aelodau'n siarad Cymraeg a rhai eraill ddim, lle mae is-deitlo yn ffordd gwbl hanfodol o o sicrhau bod hi'n bosib i'r rhaglenni Cymraeg gael eu gweld gan y teulu ar y cyd. Mae sicrhau bod pobl yn gwybod bod hi'n bosib gwasgu botwm i gael yr is-deitle yn, yn, yn hanfodol, a dwi ddim yn argohyddiedig bod digon o bobl ar hyn o bryd yn ymwybodol o hynny. Felly mi fydd na wahanol ffyrdd o, o geisio cael y wybodaeth yma e, drosodd. Ond dydy hi ddim yn fwriad gan S4C newid y polisi, polisi presennol o a beidio rhoi i steiciau gorfodol. Um, a, a, ond yn hytrach sicrhau bod yna rai rhaglenni, yn arbennig felly rhaglenni sydd wedi cael eu gweld unwaith ar S4C, o'r rheini yn ymddangos Fel ar hyn o bryd, yym, y y y tu allan yn fwyaf i'r i'r oriau brig.